O yuli booni Ɔnabu Tebo. Ti ba, ti yaba, ti yuuni m-bala. Ti ni niŋɔ Marhabu ʒii ŋɔ zuɣu ka yɛli ti yaayɛ n-di anfaani shɛli o sani. Ɔnabu a Marhabu ti ʒii ŋɔ zuɣu. N Gomna, n yuri Prince.
Naa yi kuli bakui zuɣu ni yaa bɔŋɔ. Naam. Maa alaafee beni?
Naa yi kuli ti paɣi ya. Ti paɣi ya. Ɛɛh. Ti daa yɛli ti ni kuli kpila bɔbigu ŋɔ bɔbili ŋɔ ti ni bo ba pam. Naam. Ti daa ʒiliya ka niriba mi di anfaani tantiŋ ni yoma. Di ni nyɛ tooi ti ko chɛ, di tooi ti labina, dama anfaani pini ŋun niŋ sokam zaasa bɔri li. Tin kana zuɣu maa, ti daa yu pam ni a ti ti dama bihi ŋɔ ti tamda. Ti ku be sambani ni guuri gindi maa. Pa shɛli, ti daa gbaai shɛli ka tam shɛli ka ti ni labina ŋɔ maa, ka ti di bɔri li ti labi ti dunia. M mi bi tam ka ti yɛn tin daa kana, ti daa yulila ninkurilim dariza. Di daa anfaani ni nyɛ shɛli. A mi dini ka a lahi yɛn teei ti yaha ti ni bɛn tamda ka ti gbaai zaŋ niŋ ti bukunima puuni ka yɛli ti yɛn kpe zuŋɔ ʒii maa puuni shɛm. Tɔ! Tuuli n kuli zaŋ la pali din ka ŋmali ti zani la Kaduna na ni ŋɔ ka n gbubi Zaa TV asiba ŋɔ n pa n yuli Prince Ihebaŋli bɔbili biɛɣu zuɣu. Ti ni kuli pili ŋɔ maa n daa yɛli dakuli din gari la ni ni kuli deei yi waa ni teeŋgi sɔɣibu lan kani. Din kurilim saha ti ni pun pili ŋɔ maa ti pili mi maa. Di mi yɛli ya ni di piligu maa daa nyɛla dahimbu ka ti zani dahim ʒii maa. Yi yɛli chandi yi pili la napɔŋ yini. n ku lahi chɛ shɛli polo. Niŋkurulim dariza ka ti yɛn zaŋ bo program maa zaa binshɛɣu kam din sɔɣi shee. Di yiri salo ni kpanjɔɣu ni yɛla pam beni. A ni daa kana n daa zaŋla niŋkurulim dariza kpam ni nir fassara n daa ka di niŋ ka tari ka a lan kpaai napɔŋ labina n samba ŋɔ ni. Di zuɣu di niŋ nyaɣisim pam. Ɛɛh, niŋkurulim dariza daa nyɛla din yihi anfaani pam ti salo. Ti daa yɛli yi ti bi niŋ kpammaŋa ti ni zooi yoli n ti kurigi yoli. ka kana ti yɛli ya saha shɛli niŋkur zuɣusuŋlana yirila nachimbiligu din daa baŋ bɔbbu ka niŋ laasabu niŋ ka tari to di zuɣu ni so miri ka o ʒiri ka diŋsiri o nachimbiligu di yi paai lala a ti ni ti leei niŋkur kpɛɣiŋgu. Ti daa yɛli ya ya niŋkur shɛb beni bɛ malila niŋkura ŋmahingbana ka leei ka niŋkura tɛha bɛ chɛ n-ʒiri zab piɛla ka ka niŋkura tɛha ka bɛ niŋgbuna ŋɔ darim zaa amaa ka ka niŋkur lim ʒim. Ka yɛliya niŋ kuriligu yi ti ʒi guli n na bɛ n noli ni. O nyɛla niŋ kur so bee nachimbili so ŋun daa kaai zaŋsi ti biɛhigu. Amaa niŋkurugu yi ti mi guli n na bɛ n noli ni, o nyɛla nachimbili so ŋun daa mali azaŋsi n ti biɛhigu. Ti daa kana ti yuli kuriginsim ti lahi nachimbili ni yɛn gbubi o maŋ shɛm ti tooi leei niŋ kurilim zuɣulana bee zuɣusuŋlana. Ti daa yɛli ni tuuli nachimbiligu din niŋ kpɛrigu ti yaɣi n yɛligi binnyɔri fa soya ka bi mi bini kuni shɛli. a ti ni ti leei ninkuri chɔɣiŋgu nachimbiligu din zaŋ yiko nti paɣa ka o leei waɣa biɛɣu ka n-vuli dindɔŋ bee n-zaŋ yiko nti paɣa ka o pari niŋdi dindɔŋ ni? Hei, di ti ni ti taai gadamana kuriginsim ni. M paɣa, ti daa yɛla ya ninkurigu kuriginsim ti lahi ti daa yɛla ya ninkurigu n-kurigimi, amaa ni ka o nimbihi niŋ gari biligu kom. Yaha! Ti daa zaŋ paai ya ninkur shɛb bɛni bee zaŋla dakanda n-leei jaangbɛhi dihira, ka kɔnyuri ti gbaai ba ni ka bɛ puɣisi li n-ŋub. Di zuɣu ninkurilim darza daa yihi yɛla pam ka ti di anfaani. Ka ti ku lan zaŋdi kpɛbu ka tiri alahabali ni, M paɣa, ti ni yɛn zaŋ shɛli ti a na zuŋɔ di baradi ka zaŋ buɣisi. Di zuɣu m paɣa yin lab n yuri sani ti ni nya ti ni yɛn vo ʒii maa chaŋ shɛm ka salo di anfaani zaa ti bi zu ka a na kul gbibi ŋɔ, ka a di bee tamali gumbiliya yili. niŋkurilim saha m-paai di ni kuli paara na maa. Ti paɣiya pam ka yab ni yɛli maa zaa tiibi zuɣu ka a yuuni ti ʒii maa yuli m-bo niŋkurilim saha. Di yi niŋ ka Arabu tuui gbi bakpe shiri din gari, m bee n-yɛn daa niŋ a maŋa m-paɣi a zuɣu ka n yab tuui nyɛ saha m-bo neesim bilifu n-zaŋ ti ti zaŋ kpa ti ni daa pun niŋ shɛli di yi niŋ ka a daa bi tooi yuli lala bakɔi shɛli din gari maa dini, amaa a bi kɔŋ zaa, di mi zaŋ tuɣi zuŋɔ. Ti bɔri ni ti labila na Yɛb sani nti nya ti ni yɛn kpee sabi shɛli puuni, maa faana shɛli o yaa yɛn larigi zaŋ ti ti zuŋɔ ka ti bɔri ni neesim ni zaŋ ti a. Di tam ni o yi zaŋ yɛtɔɣa maa sɔŋ din gbini gbini di puuni la, ti nyɛla bɛ ni yɛn zaŋ tiri alikaliminima n-yaagi shɛŋa zaŋ sɔŋ ka zaŋ labisi zaŋ buhi o. A yɛtɔɣa ŋɔ di gbini doli ŋɔ ka ti bi tooi yɛli neesim bee dimbɔŋɔ, wula ka ti yɛn woligi li ka o bo neesim maa zaŋ ti ti viɛnyɛla? Di nyaaŋa. Ka ti nyɛ ti ni yɛn puhi ka paɣa shɛm, dama o ti deegi a anfaani ni a ti ka shɛli yi ni tɔbu, a ti kul niŋ Naawuni din yi suhigu, Naawuni ni pahi kpam li. Din pa shɛli ka ti halabina ba kpe shɛli din kanna o sani, ka o bi niŋ ti bɛn bee zu nyu, ka zaŋ anfaani kam zaŋ be o gbana maa zuɣu n-zaŋ n-ti m bɛn a zaa sa. Zaa ti bi zuɣu ka a na kul yuuni ti ŋɔ. Ti yi mali ʒini, ti ni yaa bi yɛn labi ti yuli yɛtɔɣ shɛli din beni, amaa puya ka ti chaŋ ka labina. M bɔri ni m bɔhi a n-yab ka ti nya zuŋɔ. Eei anfaadili ka ti yɛn di a sani ʒii ŋɔ suɣa asibahi shɛm. Tɔ m paɣa, sahakam a yi niŋdi ninkurulim saha kɔhim ma, a ni chɛ ka salo baŋdi ni di nyɛla biɛhigu tari ʒia, ʒi shɛli din yɛn tari biɛhigu ka mɛra. M paɣa, ti daa lu alikauli ni sokam ni ti nyɛ viɛi bi niŋ halaka ka di halataɣi. Zuŋɔ a laɣiri ti yɛn yulila Fale vinyaɣili. Yaa bi wum? Fale vinyaɣili. Fali di vinyɛɣili. Fali di vinyɛɣili. A din kul nya mi ka bɛ chaŋ shɛli ka na kul ʒiya ka yuuni ti zaa TV zuɣu n-yuli m-booni Tahidu Abdul Jɛli. Ti niŋ ka ti yɛn mali bɛ ʒini la ka labina ti ni vooi koma ka ti zaŋdi ʒii maa zaŋ ti o. Ninkurilim saha m-bɔŋɔ, o daa bi teeg o ʒii m-bala. Mani n-nyɛ kuɣulana n-yuli m-booni Tahidu Abdul Jɛlil Prince ti ni labina di chaŋ shɛli.

ti paɣaya ni a na kuli yuuni ti zaa TV zuɣu Amaraaba yaha ti nya bɛn vooi ti kom maa ka labina ka yɛn kpi ti ʒii maa puuni nimmɔhi di tam ti yɛn yuli la fali binyɛhili. Ti ni labi o naba tooni ka wum din beni, n-yɛ ba ti dɔɣi ti o. Tɔ!
Dasiba be waa zuliya, dasiba naan ʒi shɛli zuliya, dasiba nyahi li zuliya. Di daa niŋ nyaɣisim ka zaŋla Kaduna Naa paai ti alahiri ka ti yɛn zam niŋ kurilim saha n-taana zaa ti yi be zuɣu. Dakuli din bala la ti daa chɛbisiri ka lɔri alikauli ni zuŋɔ ti yɛn yulila Fale vinyɛhili. Yɛlikura nyɛla fa mo maa ka ninkura chɛ n-zali nti ni ti di, ka di dibu niŋ pali nti ŋun bɔhi di yɛla. Ŋun di kunkuni fali ma ŋuni n-diri li. Pumpɔŋɔ, niriba pam daŋla bɛ daŋ ni zaŋ binshɛɣu zali ka leevu nyɔɣinim biɛhigu ni. Saha shɛli bɛ daa yi bi diri bari fali, amaa zuŋɔ. Barina yɛn dila o barigu bindɔra zuɣu ka niriba pun pili o poya zuɣu tabi ŋmɛbu. Katiŋ naa do o barigu gbana zuɣu ka o fadiriba pun puhi yawu ŋmɛbu ni Naawuni yi saɣira kpɛm ni kpi ka bɛ di faya ŋmani kpɛma. Ashee fakaha dibu daŋ ni nyɛla daŋsi ti daŋ fa ni ashee fakaha dibu daŋ ni. Di nyɛla daŋsi n-ti daŋa. Ŋun di fali din nyɛ yɛla din di pɔhim fali, ka di yɛla yi ti yɛn sheeni o zuɣu, o ku lahi ŋmani o tab yaha. Ashee shimilan kumdali ni o fadiri suhupiɛlli ŋmanila kuriti ka o ku. Niriba pam yiɣisina bi yuuni bi laambu ni mali shɛli. ka lee bukaata kuri ba. Ka yin kuli ʒimi yuundi alaambu ni mali shɛli ka lee vu nyaɣi lana ni tɛɣibiɛrilana. Ŋun be o nyɛvuli ni mali yuli ni fali, ka ŋun kani ka chɛ yuviɛlli biri duna yaaŋɔ zuɣu n-nyɛ ŋun chɛ gbanlirigu ni tiliginsim zal o bihi. Ŋun kpi ni yu suŋ ni daa dalinchi, ŋuni n-kpi ka chɛ fali din galisi n-zal o bihi, ka ŋun kpi ka chɛ fali din galisi ka taɣi fitina na biɛhigu ni, o bihi ni niŋ ashaara biɛhigu ni yaha. Niriba pam zɔrila kuya malibu ka je ka bɔri fali dibu. Shɛb dirila wahala niŋdi kpammaŋa. n bɔri buna zaandi bɛ bihi ni bɛ kalinsi nyaaŋa bɛ bihi vuhi ka fadiriba ŋɔ kum pili fali ŋɔ yɛriyɛri niŋbu alahichilan gba niŋdila lala m bɔri zaandi o bihi amaa ka di lee labigiri o jɛlinsi zanila Kadiri Naa maa sani. Gal ŋubiri bi mi biɛrim shɛli din daa mali ni o ka o nyɛ gala. Bulichin nim pun kpali la faya zuɣu zabibu ni ka saambu deei bi nasara n-su. Falifu nyaɣilan ŋun kuli ʒimi yuuni ni o laambu kum ni niŋ anfaani tooi ka mali tɛɣu biɛri. Takayiri bi ʒiya niŋdi fali tahima lala vunyahili nim ŋɔ zɔri mira ni wahi mahi mi ka be poli poli amaa ka luɣa wuligi o luɣuli kam miri ka ti bɔri alaha soli ŋɔ dolibu dama ayanim ni a bari a bi doli lala soli zoomi suɣulo pam n kpe domi ni suɣulo ti ŋmali di ti wula tomi ka di binwola malisa a ku tooi nya maŋ diɣi ni viɛnyɛla ka naɣi laa woligu ni miri ka a ti kɔrigi naɣibil o ma ninni domi nandaɣima zuɣu Nobili suhigu ku tooi gbaai wobga n-ŋɔ di chɛ ba tɔbu. Falibu nyaɣilan ŋun yi dimi pooi ni ka doli kom ni bɔri o ba napɔŋ tam, ka alaafee m-bala. Tɔha ŋun mali nia ni o ku wobgi bi zaŋdi soli ni tɔri noonsi kuɣa. ka kum yi wum kundɔŋ ka wula ni o na ku gari yiŋ bahiya. Buhinogu kum yiɣisi bahi yuya daŋ ni ka bɛ mali hankali baŋ n-yɛri ŋun kanni kpi na bi paagi o yaannim tooni shɛm, ka daŋ duɣu biigi ni shintaŋ ni fitiina. ka di nyɛla ŋun chɛ fa shɛli zali ka ŋmaligi duna yaaŋɔ zuɣu. Wummiya fali vinyɛhilana fabila ŋɔ. M ba ka n naagi ka m ma tiri o zinli na ni o fabili, ka bɛ gba tiri biɛhigu sukarana ni bɛ ŋmaagi m ma zinli. ka n yɛri n ma kuli yim bi yɛla ni yɛligimla a suhigu tuma ka naawuni larigi ma ni domi ni shi ka saha ni bi yɛli zɔhi ni shiri mali anfaani gari bindi a yi ku tooi kari kari nyaɣa lan zɔhi to nyindi kuri puuni yaha yɛligim a suhigu zaŋ kpa n polo m ma ka Naawuni larigi ma, ka dom ni salin saa ŋun mali nimɔhi ka za o naba ayi zuɣu, o gari wɔbigu ŋun gbihira. Amaa m busim be bɛn piri n dunia faya zuɣu n-leei bukpahinim ni sonim ŋɔ zuɣu. Niriba pam kuritila ti baŋdi ni bɛ kpɛhi ti yinyari. ka shɛb mi niŋdi bɛ tab bali yɔɣu. Bɛ leela naɣipiɛlsi tam niɣi zuɣu m-piɛli pahipahi ni dunianim nya ba, ka bɛ yi za tiŋa so ku tooi nya ba. Tiligimiya yi maŋsi tiligi biɛhigu pahi, ka do mi kpiimba do tiŋ lihiriya, ka bɛ yi yɛn za bɛ nyaaŋa zuɣu. Yi biɛhigu ni gulim doliya zaa. M ba daa nyɛla taanchini liri biɛhigu gbini ka nyɛ kalo yo daŋ dunoli, ka o kalinsi nyaaŋa ka ti leela biŋkɔbiri ka bɛ labiri ti Dagbula gindi daŋ dundɔŋ ni ni ti niŋ di la m-miri ti ba binshɛɣu. Ah! M ba ka n naai ka takahi yum yi pa niŋ n suhu ni. ka n yi pa baŋ dunia nilisi ni di zibsim zaa. N daa pun mi ŋ-ŋɔ. N daa naan kpaŋsi n kɔba ni m ba biɛhigu saha ka chɛ fali ni n yula ŋɔ. Ziŋɔ, m baŋya ni ka a ba ni mali binshɛɣu ka a diri o kum nyaaŋa. Naawuyiko ni ti sabili maa kpuɣibu yim ni nyɛ shɛm m-bala ka di pahiri na zaa tiibu zuɣu niŋkurilim saha tamali gumbiliya yili. N yuri Prince. N kpuɣi ya pali vinyɛɣili. Ti paɣiya pam, ba ti zaa sa ʒimi ka wum anfaani shɛli n yɛbi maa ya zaŋ sɔŋ ti pali vinyɛɣili puuni. Amaa di bi kpuɣili ŋɔ maa pun yɛla ni di bɔri neesim, dama yɛ shɛŋa beni n yɛn yi tɔɣi timsa doya, ka hali di pala ŋuni n yɛli ti n ŋɔ n-nyɛ li, n ŋɔ n-nyɛ li, n ŋɔ n-nyɛ li, maa mi na ku tooi baŋ yɛli ni maa ni nyɛ shɛm. So di zuɣu ti yi ku yɛn suhi lan yɛ ba ni ti na bi yi, ti na ʒimi ni o paɣa suhudoo ka neei yɛtɔɣ shɛŋa din timsi timsi o yɛtɔɣa maa puuni ti ti. ka ti di anfaani maa viɛnyɛliŋga. Yaha! N yuli m-booni Tahir Duh Abdooje ni kurilim saha m-bɔŋɔ, ka ti yɛn labi ti yab maa tooni nti nya o ni dii kuli karinda n-yɛri yɛtɔɣa maa sɔŋda n-yɛri yɛla n-yɛri yɛla. N nyɛla ŋun zaŋ alikaam mini di bɔra mani bɔmbu shɛŋa ka yɛn zaŋ sɔŋ o mina zaa daanfaani zuɣu. M mi ni ŋɔ Abalasa yuuni ŋɔ mali yɛtɔɣa shɛŋa bee di kaana binyɛri n-mi sim viɛnyɛliŋga ni piligu. Mani ni ku tooi booi shɛli sɔŋ n-yɛba, n ni yɛli kura nyɛla fahimbu mi. ka ti yaannim chɛ zali ti, ka di dibu niŋ pali ŋun bɔhi di yɛla. A yaadoo yi chɛ fali zala, a bi bɔhi di yɛla, a ku di li. Tuuli di ti mini ti bo neesim ti faya dibu biɛhigu ni. Ti mali fali dibu ka di nyɛ daŋ buni, ka mali fali dibu ka di nyɛ yɛl kurili, ka mali fali dibu ka di nyɛ hanli, ka so ku duɣ o bia ka ya, ŋumbɔŋɔ ŋun dil o ba fali, o hanli, o ba hanli ka o di. ka chɛ faya dibu, ka di nyɛ kaman ti banim ni yi ŋmaligi tinim bɛn nyɛ nabihi bee bɛ nyɛ nabihi ka bɛ di bɛ banim faya. Di zaa bela faya dibu ni biɛhigu ni. Amaa fali, ti yɛrila fali daŋ buni? Daŋ kpɛm ni yɛn ŋmaligi ka chɛ binshɛɣu, binshɛɣu din niŋdi biɛhigu ni. Shɛb ni yuundi daŋ ni mali binshɛɣu ka ku niŋ kpaŋmaŋ biɛhigu ni, ka ku ʒiindi mi n-ʒimi yuundi daŋ ni malila binshɛɣu maa. Lala binyɛra maa ti yɛn chɛmi ka a leei n yaɣilana din di tu ni a kpaŋsiri shɛm zaŋ kpa nyin maŋmaŋ bɔŋ ma polo eei ma n daŋ ma la. Ka di mi yɛn niŋ di ŋmani di ʒiɛmaŋ ni ka ti be saha shɛli hali daŋ yi mali buni daŋ nachimba yi yiɣisina ba bi niŋdi paɣiba waɣa la a tooi kpaŋsiri a tooi yuli lala bini maa. paɣaba zɔrimi n doli ba to binshɛɣu kam ka ŋun bɔra o yɛn nyami di zuɣu so lan ka nuu kpaŋsi o maŋa n bo di zuɣu lala ni ŋɔ maa ka ti yɛri maa a yi yuundi lala binyɛra ka a ni ti maligi a yɛn leela viŋ alam biɛhigu ni yum yum bee takahi yum bɛn bɛ a suɣu ni a bɛn yuundi so ka yirigira domi di bɛ yiŋa di zuɣu lala pɔya nim ka ti yɛri maa.
Noo ŋun di kunkuni fali. Ee, ma ŋuni n-dira. Fa shɛli a ni deei daŋ ni kpi ka chɛ n zala din ka a dira. Ɛɛ, ti ni ʒiya ŋɔ, so beni ka o ba mali la kaman shikuru, ka kpi ka o di fali n-tuɣi. So beni ka o ba daa kpa la jiŋli n-nyɛ maybe limam zaŋ mali li n-kuhira, ka o ba ti kpi ka o di lala fali maa. Amaa ka so beni ka o ba mali la buna. nti kpi ka o di lala pali maa. Amaa saha shɛli di zooya pam ka daŋ ni ti yi chani sabili maa koobu polo, a ni nya fali vinyɛhilana ni yoli tim ka yi paai yɛri din daa ti ni o ba daa beni ka o niŋdi binyɛr shɛŋa. O ba ni daa mali binyɛr shɛŋa ka o yuunda ni ka o ba kalinsi nyaaŋa ka bɛ ti labiri la bini Dagbula dindɔŋ ni ni bɛ di lan mali bɛ ba binshɛɣu. M paai nimaani ka o ma yɛn fabili. ka biɛhigu maa tiri na ni bɛ ʒi o ni dama ni o ma yi pabili ka daŋkpambu tiri sukara na ni bɛ ŋmaagi o mazinli ka o naai pa yuri o ma ni o yim bɛ yɛla ni ni dama ni shi ka saha ni bɛ yɛli zuɣa ni shiri mali a paani gari bindi to di zuɣu ŋɔ maa yɛri ti mi ni kammaŋ binshɛli din nyɛ kpibigu bindirigu ka a nyɛ dankpɛm ka pali di bindi ka a diri maa amaa shiri nyɛla binshɛɣu fali shɛli din niŋ halalisi fali shɛli din do n-dede ka nyin dili ka di nyɛ saliya dini Tɔro ŋɔ na halas, amaa ti ni yɛri bimbɛri shɛŋa, kpibisi binyɛra ka a deei di Naawuni zuɣu a di jifa biɛhigu ni.
Amaa pumpɔŋɔ bi ka ti bi nya ni barina yɛn dola o barigu bindɔra zuɣu, ka na bi kpi, ka niriba pun pili o faya zuɣu zabbu. M paɣa, ti daa ti wum lahiba shɛli n-yab so doro ni daa ti kul miigi ka o na bi kpi. N paɣa o buku din chani bank ni ti sabiri ka yihiri laɣiri ka o paɣa pun kpuɣi li sɔɣi ka o na be o nyɛvili ni o to zuŋ ŋɔ maa yiri ti mi kaman niriba pam na do bi barigu bin dɔra zuɣu ka nyɛ bin nyɛ bundaanba n pa shɛli ka o daarizichi be soli polo ka so bi mi ka ŋun mi di daashili ŋɔ pun chaŋ ti ŋmari noli n bɔri ni o zaŋ li sɔɣi ti yihirami yɛ lala binyɛri maa bindi ka a diri maa Ti yɛra mi biɛhigu ni lala binyɛra maa jifa m-bala. M paɣa hali ti nyari biɛhigu ni ninvuɣ maŋa kul beni, ka so kul kani ka o daamaana daa be so sani, ka kul naai zaa ka o bol o bihi na, Yi ba daa zaŋ amaana yaa ka zaa gbibi li ma, dizuɣu dinibɔŋɔ deemiya. Binnim ka ti boondi shihi maa, bɛ ka saha ni bɛ yɛli zɔɣi ni shiri mali anfaani gari bindi. Dizuɣu ti yɛri ya mi.

o gari wɔbigu ŋun doya gbihira.
Dagbani li ka bɛ yɛra maa. Din niŋ ka ti yɛri yɛtɔɣa niɣima m-pa a yuli ti ʒii ŋɔ. Saha kam ti yɛri yɛtɔɣa, yɛtɔɣa niɣima n-nyɛ li, ka ŋaha beni. Goliginsim bela di puuni. Ŋaha nyɛla yɛtɔɣa ŋmasɔɣira din tiɣi biɛhigu puli, ka yɛtɔɣa niɣima mi n-nyɛ yɛtɔɣa nachinsi ti yaanu nira adihi zaŋ ti yɛtɔɣa, amaa ka di pa ŋahili, amaa di zaa gbinni zilimmi. Ti yɛrimi yɛl a yi ku pɔri ka wula, hal ka so mali dunia zaa. ka a gba kul niŋ nimmɔhi a ni ti nya shɛli maa, Naawuni ni ti a shɛli m-bala. A yi kana, di ba chi shɛli lan beni yiɣisira ni tɔha ŋun mali nimmɔhi ni o ku wɔbigu, o bi zaŋdi soli ni tɔri noonsi ku a. Ŋɔ maa yɛritimi ni biɛhigu ni nimmɔhi beni pam, ni a ʒi luɣ yini biɛhigu ni nimmɔhi beni pam, ni a mali biɛhigu niŋdi kpɛrigu. Ti yɛrimi ni, Aai! Bɛ a yi ku neegi ka a mali alaafee, ka yi ahachinima n-zaŋ ti zaŋ la Kadiri Naa, niŋmi nimɔhi ka suhi ma Naawuni gaafara din ŋmaligi kpaagba polo. Nimɔhi ka suhi lɛbi kpaagba polo. Amaa ti na ku bi yi ti la beni, ka yɛtɔɣa dina galisi pam ka ti yɛn bɔhi yɛbu sani ni a chɛ fakaha dibu.
Fakaha dibu daŋ ni nyɛla daŋsi ti daŋ. Bɛ yɛlimi ni a chɛ fakaha dibu daŋ ni di nyɛla daŋsi ti daŋ fa. n pa dagbamia ni lum zahim a yɛ ka bachinim maa di lurimi zaɣinda ka silimiinsi boli li ni rhyme amaa ka rhyme nyɛli yɛtɔɣili nyɛli ashee fakaha dibu daŋ ni di nyɛla daŋsi n ti daŋ a nyɛla bɛ di yɛli ti mi fali shɛli din bi niŋ halasi ni ti di din nyɛ haraamu fali fa shɛli a ni zaŋ ni neesim bee fɔŋ bilim naa deegi ka yili bihi bɛni bee bin tumdi bi dili ka di bɛni A yi sirigi na sabu maa luɣushɛli polo, a ni nya ka biɛla ni Amirika ti kɔrigi naɣ bil o ma ninni domi nandaɣ ma zuɣu. Wula ka ti baŋ ŋmaligi ka chɛ ti ka nyin ka yɛn niŋ shɛm bin yɛla na yi ku tooi kari kari nyaɣilaan zɔɣi naan di lan kuri puuni? A ka n yɛn niŋ shɛm nyahi ti nini tam biɛhigu ni bin ŋmaligi ka chɛ bin bihi shɛli zali ti la? Dini ka nyin bɔri ni a lan kpuɣi vali bindi ka a diri maa? Ti yɛri yami ye Dagbanli. miri ka a ti kɔrigi naɣ bil o ma nini domi nandaɣ ma zuɣu. A yuli falibu nyɛla lan ni ti pili fabila zaŋ kpa di koobu polo. A nyami ka o yɛra ni o ba daa nyɛla taanchili liri biɛhigu gbuni ni nyɛ kalo n-yo daŋ dunoli. O kalinsi nyaaŋa bɛ ti ka ti ba gindi ni Dagbila daŋ dundɔŋ ni bɛ ni di lan miri bɛ ba binshɛɣu n-yura di mali nandaɣ ma domi. O yi teeg o ba ni daa be n-kuri bukaata shɛli tiri daŋ maa, di daa bara ka o ba ti ŋmaligi kpiini n-ka n yɛn niŋ shɛm n-wum n-ti ka bihi ŋɔ foogi n leei nɔhi ŋun bihi ŋɔ zuɣu yi yina mi ni yi ti kparigi binshɛɣu din di be bɛ noli ni bela la n-di ti ni di mari ti ni di bina. Chɛla ka ti niŋdi kpammaŋa n zabiri kpibisi zuɣu. A yi kana n-ti yuli sabili maa luɣ shɛli polo, binlan yɛla ni. ni nimɔhi lan yi kuli m-be tooni wato nti tooi nya nasara biɛɣu ni. Tɔ di zuɣu ŋɔ maa yɛritimi ni kaman ti ni deei mali nimɔhi bɔri ti binyɛra shee Naawuni gaafara Naawuni ni zaŋ ti nyaaŋa. Hal nyinyɛɣu ka Naawuni taai ka a paɣi din niŋ pam ka a so di anfaani biɛɣu ni. Lala shee Shimilan kumdali. Shimilan kumdali. ni o fa diri suhupiɛlli ŋmanila kuriti ka o ku ŋɔ maa yɛritimi kaman daŋ puuni shɛba gba kul benimi ka be ni ai zaɣila ŋuna o kubu bi dira zaɣila ŋuna shimi yɛn ku o m paɣa ti mi n deei lala lahabali so ni daa kpi ka bi wuhi o bini dɔra lala asheli dɔri o do n do laɣasheli zuɣu ka di nyɛla bindi bɔri laɣasheli ni bi da tim na n ti ti o ka o lo di bi yahi lala. ka o do barigu maa zuɣu ka niŋ ninmɔhi ka o yi niŋ sampɔɣu ŋun ka ka o ti kpi n-naai ka biligi o sɔŋ ka nyɛ laɣifu din ka ŋmali o bindɔra zuɣu. Dɔzuɣu nimaani o fajiri beni, o suhupiɛlli yɛn ŋmanila kurichu ka o ku. Dagbanli, Dagbandoo yiri a ti ku kurichu bɛ yɛn mi zuɣu sɔŋ ya li. Hali ti ni chani soya ŋɔ, dirɛva yi ti ŋme kurichu soli ni o yɛn nu a ni zaŋ ni o yina ni aliheri. Dɔzuɣu chimbilan kumda li,

Sako deeri neesim maa chani maa, a gba zaa sako nyeri la a yili baɣa lan gaari n dɔŋ ni n nyin maŋ maŋ sani la a yelnɔŋ maa di bi che so. Di zuɣu eh, ti yɛb ni vooi kom bili, amaa di, ti na bi yi, ti na ku be o sambani ŋɔ ni, ka a bɔri ni ti zaŋ neesim maa zaŋ ti o. Shɛli polo ka n di lahi nya ka m bɔri ni m bɔri neesim o sani, mam min a zaasa kaman pɛ yɛri sahakam, ni ŋun kpi ni yu suŋ ni aadalchi. N ŋun kpi ni yu suŋ ni ŋuni n-che gbanlurigu ni aadalchi zali o bee? Ŋɔ maa yɛritimi kaman ka buni ka a kul yɛn bɔŋ zali a bihi ka kpi ka mali yuli saha shɛli Dagbaŋ kurili saha bɛ daa bɔrila ŋun mali aadalichi ka ni buni. Ti mi ni yɛli Dagbaŋ kurili saha buna daa beni, dama lala saha tani daa kalila ŋun mali binkɔbiri, ŋun mali wiri, ŋun mali kpachɛɣili so yiŋa ka bindira pal li ŋuni nyɛ bundana. ŋɔ mali nachimba, amaa pumpɔŋɔ di ŋmanila ŋun mali buni la piɛliga, bini ka ti boli bundaamba. Tɔ di zuɣu di yɛli ti mi kaman nyin dee mali aadalichi a biɛhigu ni, ka kani m-paɣ din wahi ni nyin n-chɛ biɛhigu n-zali bihi maa shɛb beni a yuli ya ŋɔ bɛn ti nyɛ bundaamba ŋɔ maa. bɛ pirigili banim daa ka, bɛ bi kpi ka chɛ binshɛɣu zali ba. Amaa ni di yɛla salinsaa ni mɔɣulan la, lala yɛtɔɣa ŋɔ yuli ka bɛ kpe, Zuŋɔ bimbila arzichi, Naa yiko ni bɛ ni gbibi li. Tɔ! Di ŋɔ maa ku yɛri ti mi ŋuna ɛ biɛhigu ni, Miri ka a ti ŋma kabina n-zaŋ kpa biɛhigu polo. Niŋmi kpammaŋa domi bɛ bi dɔɣiri so ni buni. M paɣa, a ni nyɛ tam shɛli ka so di fali din bi doli soli? Ka bɛ chaŋ bela n-di bɔri ni ti labi Nam Piligu maa ni ŋɔ nti di yɛla fali, fali din nyɛ yɛla ni o di pɔhim fali. Ka di bi chaŋ bela ka a nya ka di lan pili nyaaŋa labbu ni di yɛla yi ti sheeni o zuɣu ni o ni gulim zaa ka bi lan ŋmani o taba. So mi beni. N kul di fa shɛli ka biɛɣu bi neei ka o chani ni nu kuma. A nya ka bɛ ni oi ni oi, Ai, n zaŋ o a nyu n daa di fa shɛli di daa bara, amaa zuŋɔ nyam o ni chani shɛm di bi lan ŋmani ŋuni m-bala. To pɔhim fali la ka ti yɛri ma. A yi di yɛla fali, pɔhim fali la ka ti yɛri ma. N di bɔri ni ti chaŋ ti kpe buɣinoongu yuli. Buɣinoongu ni daa kum ka daŋ ba mali hankaya. ka bɛ mi buɣi noongu yi kum daŋ ni di ni mali yɛtɔɣ shɛli, ka di nyɛla kpibisi zuɣu ka o ku. Bɛ ni yɛn di niriba a maana, hal ka shɛb ti kurila ti bandi ni bɛ kpɛhi ti yiŋyari fa ya zuɣu, ka leei sonima n-leei bukpahinima, paɣim ya suɣilo. M paɣa, hal a yi di ka bɛ ti ma, di pa yɛtɔɣ shɛli. Ti pun yɛli ya, ya ŋun mali nia ni o ku wɔbigu, o bi zaŋdi soli ni tɔri noonsi kuɣa. Ti nimɔhi yahi m-pa shɛli daŋ ni gbubi shɛli bia dɔha a dɔɣirila a maŋa m-pa shɛli a ba a yibiri a ka ka dɔɣi a ba ka o ti nya a ni di zuɣu a ba ni dɔhi hal a gba yi ka a yi ni nimɔhi a ti ni ti nya domi di gɔrimi ginda biɛhigu ŋmanila pɔhim ʒɛpiliŋga di yi kpali a wulin puuli nti yi nudirigu bee nuzaa bee wulin luɣili dolo ti gba yi kuli ni ti kpammaŋ ka kpiri Naawuni yuli Naawuni gaafara hal dirigu tariga ka Naawuni ti ti ti ni niŋ a barika niŋdili nti pahi ya Ni shɛba m-bɔŋɔ ka bɛ zɔri kuya malibu. Shɛba zɔrila kuya malibu ka lee bɔri faya dibu. M pa, n di bɔri ni ti kpe laa naa bee tiŋnanim na dola bɛ barigu gbana zuɣu. N di bɔri ni ti kpe nimaani ti yi kana ti yuli bɛ bari dolo gbana zuɣu na bɛ kpi ka bɛ diri o faya. Tiŋ nanim dola bɛ gbana zuɣu na bi kpi, ka bɛ fadiriba pun puhi yaa wunŋmɛbo ni Naawuni Yisara kpɛm ni kpi n-di bɔri ni ti larigi li ka naan sirigi m paɣa a yi kana nti yuli. Ti ni daa niŋ ɛɛ ti yɛn tib yɛli kura kpanjɔɣu ni piina kariyisu ti ni daa niŋ gbaŋ ti daa yuli tiŋ naa. ni dɔhiri o dimbu shɛm. Ba n-lee bi ti dɔhi tiŋ ni a yi ti dɔhi ka a nyɛ zua. Bɛ a kani luŋ yi nya a salim maa, a yi chaŋ tuhi a yɛm Naawuni chɛ ka a paagi a ba yili. A ba yili maa mi a ba biɛŋ bɔbi. Di tam a ŋmɛrila kuŋ tiri Naawuni ni o kum a ba ka a ʒini a ba ʒishee. Gbaŋ, ti yɛrila mi nabihi gaafara Dagbaŋ ni na niŋ nabihi. Nabihi bi bo ti nyin nyaɣ kɔriti so pahila o maŋa. Nabiiba yi ti beri ka di niŋ nimmɔhi so bɛn kum nya ŋɔ. O ba yi lu ka di nyɛla kpibu so bɛn kum nya ŋɔ. M paɣa a yuli binyɛla ni Naawuni yi saɣira ni kpɛm ni kpi. Din teei ma Naa Abalisi yɛtɔɣa kul sabi laɣim mi paɣa bia ŋuni n-daa yɛri ni laakumi kɔbigu ni ku kuni shɛli ni nimaani ka buntaŋgi gba kuna ni ka mabia nyɛ buni ka mabiligu gari kɔbiga Andunanim yɛla yuri niŋbu ku niŋ di toli ni o nyɛla waɣ biɛɣu ka n vuli ŋmani tambu tabili baɣili saandi. O daa yɛritimi, M paɣa, o daa kurigimi ka bɔri bimbila, ka o mini biŋkpahiriya nahi o yɛn baŋ o ni di biɛɣu ku neei m paɣa ka o ti ʒini bimbila n-di bimbila yuun pihita ni anahi. Din teei ti naan da zuɣu kuɣili yɛla. Lala n-daa nyɛ o ni daa be miɛŋ n-yab a m-ba Iraya yɛriti ti yab a Dagbamba Naa tuuli o ni daa yɛn chaŋ Maka O daa chaŋ ti chɛbisi Mɛŋlaŋ Andani ni o chaŋ nti kaagi Kaaba, ka Naa Andani yɛl o ni o chaŋ o suhu n-yɛn ti o, ka o kuna ya ŋɔ nti kpe Yidankpatihi Naa Tɔɣim Naa Tɔɣim sani, ka yɛl o n-chaŋ ka Naa Andani zo kuɣu nti yɛl o chaŋ ni o mi ni nya o chani maa ni shee o ti o deei ni shee goli o ti paai goli, ka n yɛba m ba ba chaŋ Maka. nti kpi Maka tiŋgbani ni, ka naan daa zo kuɣili di yɛn chira ata. Ka di zuɣu naai yi sahira kpɛm ni kpi, ka kpɛm bi kpiri ka zaŋ galimi. Don ti yɛra mini nabihi baŋsim dii ti kana la bini n-zoori suhigu gari sokam. Din kul leen chɛ ka ba kpi ni ka o gba di nam ŋ-ŋmani ba, bee ka o ʒini o di bafali ŋ-ŋmani ba, a yi kana nti yuli ti ni daa niŋ gbaŋ m-paai ni ba yi zaŋ vuŋ m-mali maligu ni o nam ni o nyɛvili ti tooni. bia yɛn chaŋmi ti mali vuntaaŋa Naawuni chɛ ka o paagi o ba yili. Ba yi zaŋ yɛn baa mali maligu, bia borila yo baa mali ni Naawuni chɛ ka o baagi o ba yili. Ba yi zaŋ napɔ mali ŋmani mali, bia borila ŋmani ʒiɛ shɛli m-mali. Binshɛɣu kam ka ba daa zaŋ pili ni o nyɛvili ni o nam ti tooni, bia yɛn bola din ŋmani li mali Naawuni chɛ ka o baagi o ba ʒiʒiɛ. A ba mi bi gɔra. Tɔɣizo ti yɛrimi ni faya dibu, ba n-lee gɔna faya. din dibu wa yɛla be di puuni. Saba na kanna ti ni paai di saba yɔɣu yɛla pain gbaya ka a niŋ ka dabigi niŋ a nuu ni. Dino ti yɛrila faya, fa shɛŋa din nyɛ fa moma chɛla ka ti diri binshɛɣu din niŋ adalɛnchi bee din nyɛ halaasi. Ti yɛriyam yɛ biɛhigu ni niriba beni n-yɛ kpibisi ka bɛ laam bi kpi bee ka bɛ nini bi neei bɛ laam ba, amaa zuŋɔ ka bini m-bo biɛhigu nyɛ bundaamba. Dinzuɣu Ti ni bi nyɛ nachimba, mirimya chɛla ka ti yi ti tam a fali zuɣu. Fali di chɛ n-ʒiri yɛla pam. M paɣa, m mi n eei yɛtɔɣ shɛli kaman ninkur so ni daa kani ka chɛ n kɔbiri mihi n-ti o daŋ. M paɣa, di dimligoya gari yuun kɔbiga daŋ maa ni biŋkɔbiri fali. Di zuɣu pali pala binshɛɣu din tu ni nyin bia aʒia yuunda. Niŋmi kpam maŋa n-gba dɔɣi bihi ka suhi ka Naawuni niŋ a barika niŋ bɛ ni. Domi ŋun kpi ka chɛ yu suŋ ni a dalinchi ni ŋuni n-liri biɛhigu gbini. N.
Na ka chɛ daa gɔro ŋun mi mi biɛrim shɛli ni o ma n-daai. N. Maa lala n-nyɛ li.
Nir n-nyɛ fala alaadira, o bi mi ŋun kpi maa ni daa niŋ wɔɣila shɛli boli zali. Ni zo ŋun ŋubiri ganli, ŋun bi mi biɛrim shɛli din daa paai ni o ka o waɣa ganli maa, ee o nya ganli maa. Dinzuɣu ti yɛri ya mi, ya yi ni daa yi fakpibigu bindirigu di, a di mari, a di bindi, a lee zooi. Dinzuɣu chɛliya ka biɛɣukam ti yi yɛn diri fa ka a dalinchi beni, ti mi niŋ zuɣusuŋ ka ti duduŋɔ, Northern Region, Muslimsi daadiini shee na mi ti zuɣu. Di chɛla ka ti niŋdi biɛhi binshɛɣu kam biɛhigu ni. Hal ti kuri ti Dagbaŋ kurili yɛtɔɣa jilima. Ti yɛn niŋdila jiliman kali ti yɛla kam. Chɛla ka ti yuun deei Musulinsi daadiini m-paai ti yi gbibi li lala, ka mi ni amana di biɛhigu ni di bi viɛla, bɛ bi kparigiri bindirigu kpibigu noli ni, Naawuni gaafara di biɛhigu ni bɛ tooni. Soli maa yaɣ shɛli yɛli ti ni zɔri nira, Wahu mahimi ka be poli poli. Ti ni yɛra amaana shɛli la m-bala, ni wahu malimi ka be poli poli. amaani ka lɔhi woligi o luɣili kam. Ti yɛra mi yiya biɛhigu puli ni amaana dibu di bi viɛla. Biɛhigu puli ni daɣiri dibu di bi viɛla. A yi chaŋ ti shihi waɣa o kuli mahimi amaa o yi shihi a, a ni baŋ ni ka bi mahi li la tuma m-bala. Di daa chɛla ka ti niŋdi suhuri ka guhi a di fa di ku pa faya dibu shee. dii pa kpibisi bin yi dira ka ti deegi. Chɛla ka ti niŋdi kpammaŋa m-mali aadalichi biɛhigu ni, ka chɛ ka nintiɣili beni m-pahi ti yi gbibi lala, a ŋmaligi dali a ni zali yu shɛli din soya yɔa bee samli biɛɣu ni hal a yi lan kali. Zoomi suɣilo pam n-kpee.
N-ŋ!
Naa zoomi suɣilo pam n-kpee. Dɔŋ ni suɣilo ŋmanila tia din wula to ka di binwula malisa. M-pahi a yi yuli tia kaman tia ŋɔ gbini ti ni ʒiya ŋɔ, di zooya pam ka a gbiri wulli ka di to. Amaa ka di lee niŋ binwola ka di malisa, suɣilo nyɔri ni be shɛm m-bala. Hali daŋ ni a mara a tiri zinli na yɛn fabili ka be ŋmaagi o zinli zaŋ suɣir o. Daŋ ni a ba ŋmaligi ya ka kpuɣi daɣu n-kari taginda ni a ti mil o binshɛɣu zuɣu zaŋ suɣil o kul zoomi suɣigu domi ŋun di pɔɣim bee fali o di yɛla fali bee ŋun di fali din nyɛ yɛla dini o di pɔɣim fali. Bɛ dima biɛhigu neegi ni bɛ biɛhigu ni kulim doli ba. Ninkurilim saha nakubɔga paai na zaa tiivi zuɣu tabali dundɔŋ ni. O na bo tibu ʒii m-bala n-yuli m-booni Tahidu Abdul Jalil. Ka ti lahi ku bɔri niisim maa, ti nyɛ naba nyɔni domin ya gba na bi yɛn niri wum o. Amaa ti yi kuli nima ka yuun o ni ti ka kumsim maa ka di kpɛri na, ti nyɛla bɛn yɛn chani suhi ka zaŋ ʒii maa zaŋ zali nima ti mi dihi tabili ni n ya bɛ ni yɛn bo yaɣiya m-mali naɣifahi maa ti ti shɛli polo. Bɛ bɔbɔmɔŋ ti yɛli kurili ti paɣiya pam n-nyɛ ba. Amaa ti labi yi ti ko beni ni nahi ku tooi nya amaŋ tihi ni viɛnyɛla. Shi a woligu ni ti ni yɛli yɛtɔɣ shɛŋa maa, dini n-chaŋ nti woligi salinsaa ŋun zooi naba ayi zuɣu. A ku tooi nya amaŋ tihi ni viɛnyɛla. Dagbaŋ li ka ti a yɛri ŋɔ, A yuli dihi, a ni nya amaŋa. Amaa woligu yi tɔɣi do tiŋa, a yuli di mini dihi nɛlinsi di ŋmanila taba. Dinzuɣu a ku tooi nya amaŋ tihi ni viɛnyɛla, dama o dihi maa so m-mal li. amaa woligu din yili a ningbuna ni lu ŋɔ maa yɛrimi ni a niŋ nimɔhi ti a ni bɔri binshɛɣu biɛhigu ni. Niŋmi kpaŋmaŋ ti a ni bɔri binshɛɣu. Di woligu yi tɔɣu lu a ni, a ni nya a maŋ woligu maa ni amaa ka ni dihi ni. Dizuɣu ti yɛrimi, Ɛɛ, sahakam ti mi ni ɛɛ deei bela so puɣi yiŋa, Dagbanli ti mi ni fali beni, amaa niŋla kpaŋmaŋ ka chɛ vinyɛhili yolibu m-pahi a yi kana sabili maa koobu. ti nyɛ fali vinnyaɣ lan ni fabinda. Di koobu a nya ka o ya ni o daa mi pumpɔŋɔ ka takahi yum yi pa niŋ o suhu ni. Ni o daa mi o ba kalinsi saha la bee o ba ni daa na be o nyɛvili ni, o daa naan niŋ nimmɔhi m-bahi biɛhigu zuɣu. Amaa sabili maa luɣishɛli polo, a ni nya ka bɛ yɛla ni lala biɛhigu maa yila ti lan bi pirigi li sani ni bɛ bi timdi bia shiri deebu. A yi timdi bia shiri deebu, a daanshiri o ti ku yɛn suɣilimi n-lɛlim. Di zooya pam ka a nya ka bundana o bia na bi ŋmani saɣim ni yɛlim ka o timdi ka o ti deeri laɣ kara kara ka o timdi o ninvuɣ kara sani ka bɛ tiri o laɣiri. Dinzuɣu bia maa ŋun ku chaŋ ti nyari laɣ m pa shili ka nyari laɣ bihibihi dira, o ni di yɛn gurig o maŋ shɛm biɛhigu ni, o bi lahi yɛn gurigi din di tu ni o niŋ shɛm. O bi lee niŋ, o yɛn kpalimi ʒiya ka mi ni a, m ba yi ku yi yaa kuriti ma ŋɔ, ni n-nyɛ ŋ-ŋɔ di. M pa, a sabili maa koobu ni bɛn yɛla ni a niŋ nimmɔhi, dama a lahi bi bɛn ʒi mi gula. Lala niriba maa n-yi ti di m puhi ni ka doli kom zuɣu bɔri bɛ ni ba napɔŋ taba ni m pa a ka alaafee m-bala, yibilisi m-bala. Dinzuɣu sokam niŋ kpammaŋa n-taɣi kpaŋmaŋ bahi tooni, ka niŋ nimmɔhi ka woligu yi a ni. ka a nyaŋ man woligi ni, amaa ka ni dihi li. N paɣa tipa tipa yuli falibu nyɛ Alain Fabla maa ni yuli shɛli, amaa di ku bɔri ni ti di kpaɣili noli viɛnyɛliŋga yaha ka ti yuuniba dii di daanfaani. Di pa taali. Ni n ba ka n naa, o fala maa puuni zaɣ yini m-bɔŋɔ, m ba ka n naa. M ba ka n naagi ka m ma tiri o zinli na ni o fabili ni ka daŋkpambu tiri sokparigu na ni bɛ ŋmaagi m ma zinli ka n yɛli m ma yo chɛli o yim bɛ yɛla ni ni dami ni shiri ka saha ni bɛ yɛli zɔhi ni shiri mali anfaani gari bindi m pa nimaani fabila yini m-bala a gba lala yo shi ka saha ni bɛ yɛli zɔhi ni shiri mali anfaani gari bindi binshɛɣukam din nyɛ halalsi ti ŋun fabi ni ŋɔ shiri m-bala. Amaa ŋunkam chaŋ ti deei li ka di nyɛ amaana ka a di li, bindi ka a di maa, m maam. Hum.
Shɛli zaa a yɛli ti ni a ku tooi kari karinyaɣu lan zuɣu. A ni di lan ku di puuni. Man di yi mali karinyaɣu ka a ku tooi kari di zuɣu a sɔŋ ma, amaa di lan ku di puuni. M pa, ti ni yɛri maa, M ba yi kani bee m ba yi kpi ka chɛ fali n-ti ma, ka a yɛli ni n di di, dam yaa yaa zuɣu, paansuɣilo. Chɛlima bi pahi tali ni sotali. Paɣa n suhi lo chɛ ka n bɛn yɛri ni ŋma bali yɔɣu. Domi di zooya pam ka saha shɛli ka so ba kuli mala ka wuntaŋ ni zuui kuli yi ka bi lan kuna ka di nyɛla so bi mi o ni bɛ shɛli yi ti yɛn wum o mi hali yiŋa binshɛɣu yi lan niŋ o ku tooi kana ka di nyɛla bali yɔɣu di zaa ni niriba tooi kpe shintaŋ yuli ka shintaŋ baligi yiko tiba ka a bi niŋdi bi tabila la n kuli ti ka a yi ya ya. ka a yɛm a leela nahi tarigi pam ka a ku tooi lahi wum di nyɔŋ. M paɣa, eh, ti mi n yɛli, hal yaŋɔ gba ti nyɛla so ka a bi daa yɛri o yɛtɔɣa. M paɣa ni Kwame, Kwame n kuruma ni daa kana, eh, campaign yaŋɔ. M paɣa ka bɛ ku niŋ o lala ka o yi yaŋɔ. Hal ni zuŋɔ ka o ti kana yaŋɔ di bi yoogi. n ti bi lan baŋ bimbila ka bi sheeg o ka bi sheeg o ni ni bimbila ka o chɛra. Ka o zaa ni paai, bɛ yil o bimbilaŋ ni ka bimbila. Domi o ni daa yi bimbila pa shɛli din daa be shɛm. Tɔ zuŋ ŋɔ maa yɛrimi ni, Ɛɛn! Ɛɛ! A ku tooi kari kaɣi nya lan nyu ɛɛ zɔɣi miri ka a lan ku di puuni? A yi ka a ni yɛn niŋ shɛm n-deei m, n-chɛ ka n foogi a miri ka a lan kumsi ma biɛhigu ni. Kpuɣimiya! Amaa ni ŋun di yɛla fali ni o di pɔɣim fali, ka di yɛla yi ti yɛn sheei na, a biɛhigu ni gulim dɔla. M paɣ din kuli ŋan ŋɔ maa, m bu so m mi bɛn piri m paya zuɣu. Zuɣu, m ma dini di ni chaŋ ti yiɣisi ma. N leei bukpaɣinim ni so nima, ka niŋdi bɛ tab bali yɔɣu, di tuɣibu m-bala. N leela naɣipiɛlisi tam. Mii zuɣu, m piɛli paɣa paɣa ni niriba nyari ba, amaa bɛ yi zari tiŋa, ka so ku nya ba. M paɣ hal di yi ku pa daŋ bee ŋun mali buni daŋ ni n kpi. Di zooya pam ka a nya ka so mala ka daŋ maa bihi hal nyaɣisi mi ka o min o sunsuuni o chaŋ shɛli a yi ma m-beli n-nyɛ zaɣ la, a gbaai la. Dinzuɣu lala niriba maa ka ti yiri ma, Bɛ ni leei la naɣipiɛlsi m-paɣ a yi chaŋ mɔɣu ni nti yuundi niɣi, a nyami ka naɣipiɛlsi tam bɛ zuɣu ka di chani ʒiri yɛtɔɣa Dagban kurili ni. Amaa naɣipiɛliga yi za tiŋgbani so ku tooi nya o. Ŋɔ maa yɛri ti mi biɛhigu ni ni nyin dee yi be biɛhigu ni. ka a daŋ ma la, lala daŋ yuli ŋɔ maa, a ni tooi zaŋ li chaŋ luɣili kam ti bɔn ti a maŋa, a gbaai la a nuu. Amaa ti bi yɛli mi ni lala bɔbu maa nyaaŋa a ni leegi a maana dira m-pa shili ka daŋ maa ti ŋmaligi ka che binshɛɣu ka kpibisi bɛn be daŋ maa ni ka a bi yuli ka binshɛɣu lan simsi ba ka kpuɣi daɣu n-kariti ba gindi daŋ dundɔŋ ni. A yi niŋ lala, a di a kɔrigi naɣibiloma ninni bɛ mi Dagbanli. bɛ bi kɔrigiri Naawuni o maŋ nini. Niriba daa yiya taai chili niriba pam dana. N paɣa, n di pun tabisi li. M ba daa nyɛla taai chili n liri daŋ gbini, ni ka leei kalo n yo daŋ dunoli. Ŋɔ maa yiya timi m pa shɛli m ba ni daa beni niŋdi kpaŋmaŋ shɛli tiri daŋ ni biɛhigu, ka ti yuli ʒiɛm li bee ka ti niŋ li jilimankai. ka m ba ti ŋmali ka chɛ bimbihi, ka lala bimbihi maa ŋuna maa n ku tooi lahi fari li. Dundɔŋ ni daa kam bɛ zaŋ ma karigi li. Binshɛkam turi kam bi tu ti, amaa m ba ni daa beni lala binyɛra daa kani. Tɔ! Nimaani ka o fabila maa kpɛri na maa. N yi daa mi n ŋɔ, n daa naan niŋ nimmɔhi m ba ni daa na beni saha, amaa pumpɔŋɔ saa mi n kpe duu ni. Amaa ti Naawuni biɛhigu ni, Naawuni tibu ni ka saha, saha kam, na ti yɛri ni, So bɛn yiɣisi na biɛhigu ni ka Naawuni yɛn daŋmi ti o, ka so mi yiɣisi na biɛhigu ni o ti leei ninsariga ka Naawuni ti o, ka so yiɣisi na biɛhigu ni zaŋ chaŋ o kuriginsim ka Naawuni larigi o. Dinzuɣu di pa ŋun kpe yiɣita maha, nyɛviyi na beni, Naawuni gafira, ta maha beni. amaa di zaa yɛn ʒila ti nimɔhi zuɣu. Ti di yuundi daŋ ni mali binshɛɣu. Ti di yuundi faya ti banim ni bo binshɛɣu n-zali. Bɛ daa dɔɣila a ba ka o gba yiɣisi na ti bo n-zali, ka a ba gba dɔɣi ka gba niŋ nimɔhi m-bo o. pumpɔŋɔ ka o yi pa baŋ ni a binshɛɣu n-daa nyɛ binshɛɣu din ka ti yɛli biɛhigu ni maa, ti yi beni ka n tim yɛl kura kpanjɔɣu ni nya ni tooi teei ti ni daa niŋ sabili ŋɔ a Tizo ti daa yɛra mi ya biɛhigu ni miri ka a ti leei Tizo tam tia zuɣu a gba bili mi a toli ni Tizio kum bili tiŋa din o di ka wula m-paai kana ti yuli. Di bi tu ni ti zaŋ ti biɛhigu n-dii dahi niriba zuɣu. Di bi tu ni ti zaŋ ti biɛhigu n-dahi daŋbuni zuɣu. Di bi tu ni ti zaŋ ti biɛhigu n-dahi kaman zaɣila yi bi niŋ ma man ku tooi niŋ. Chɛ la ka ti niŋdi kpammaŋa, ka suɣimi zaŋ la ka duri naa maa, Naawuni gaafara ti gba din ni nyɛ shɛli o ni woligi ti ti. Ti ni daa niŋ sabili ŋɔ ka n tim kpanjɔɣu ni eem n tam puɣili kari m pahi ti daa tooi yɛli di pam di puuni ti bi bɔri ni ti shihi di ginda dama o saba pam na kana bahigu zuɣu di zuɣu na ku yɛn chɛla din pili nimaani di zuɣu ti niŋ ya kpammaŋa ka bi zaŋ ti maŋsi n leei tizɔhi m pa daŋ buni zuɣu a gba kuli bɔma dama yi ku bi taai binshɛɣu o ni ti alaafee. Ti paɣi ya pam ka n dihi tabili ni anfaani din ka ŋmali nyɛla a ni chim deei shɛli. Mani di ya pam.

Ti paɣa yɛla na ku yuun ti za TV zuɣu n yuli m-booni Tahidu Abdul Jalil. Bahi ti ni vuji maa paai luɣ shɛli ŋɔ, ti bɔri ni ti puhi pam ka paɣi ŋun ŋmaari ti kamara ka di ne sahakam ka a yuunda. Ŋuni n-nyɛ Mob Studio. M paɣa Mob Studio bela bimbila ka a yi bɔri ni a ŋmaagi amiriya bee suuna vidiyo bee foto viɛla ka a bɔri ni a ŋma. Kpaŋa maa ka a bo n-gbaagi Mob Yasco shee o nyaaŋa o yɛn niŋ li viɛnyɛliŋga zaŋ ti a. A ni bolo taŋga mi din nyɛ 0541064445. A yi boli Moab, a min o pɔha ni yuui taba, ka o ti lo niŋ a ni bɔ shɛlikam zaa zaŋ ti a. Yaha! Ti ni puhi Madam Hume mabio ti Salun. Bɛ bela bimbila tiŋ puuni wɔbigu ɔfisi la shee ka bɛ ʒia. Bimbila. Bɛ ni nyɛ bɛn maani ti nini ŋɔ maa di viɛn yɛla, ka a yi nya ti ka ti viɛli ʒi a diɣi ŋɔ zuɣu. Ti ni puhi ka paɣi Madam Hume ni o paɣisara zaa sa Ka a gba yi bɔri ni ka bɛ ka ti niŋ a ni bɛ kab a malila suuna bee amiliya bee yɛnli kam, bɛ ni gbaai ba taŋgalimi din nyɛ 059-139-7226, a yi boli ba yi puɣa ni yooi taba ka bɛ niŋ ambɔcha kam zaasa n-zaŋ ti a. Ti ni daa zaŋ puri sɔŋ zaŋ ti Jiloo community zaasa. M paɣa, bɛ a kam ti yi kpɛri na kpe ŋɔ, bɛ suhu ku piɛli mi ka ti kpɛra ti ʒiinli tubu tuma, ka yira, bɛ zaa sa Naawuni ni sab laada. Ka ti na ku teer a, yi yi ʒii ŋɔ maa ka a yi bɔri ni a kɔhi daabiligu di zuɣu, kpaŋmaŋ ka a boli taŋgali mihi ŋɔ bee ka a yi lihi a tɛlivishin zuɣu ka boli ti ka ti dii fiida, a nyɛla ŋun yɛn di anfaani pam. A ni tooi boli 054106634. bee ka a boli 0249262686. A yi boli la Tanga mihi timbina pɔha ni yuui tiba ka tooi tabi sɔŋ ʒii ŋɔ maa ka sɔŋ a daabiligu ka sɔŋ biɛhigu zaa sa naŋgban yini. Ti yi mali ʒini, ti yɛn wum n yɛbigɔmi yɛn chɛbisi ti shɛm, ka ti yaa niŋ a alikauli naawuni yiko puuni ka labina a lahiri dali yaha o sani nti deegi anfaana kam din beni ka a yuli ti zaa tiibe zuɣu. N yuli m-booni Tahiru Jɛli ni Kurilim saha m-bɔŋɔ, ti ni mali shɛba ka o di ʒii maa. Tɔ! Ti ni labina ŋɔ maa, ti yɛn labila Yɔb sani ti nya o ni mali kpaliŋkpaa fiila shɛli ni o zaŋ ti ti o ya. Dina ti kuli puɣimi ka paɣa pam ka suhi aduwa din ka ŋmaligi naai n-doli bɛ ni yab nyɔvili. Ka ti tooi kanna o sani alaara ka bɛ deeri anfaani shɛli m-mali ti din tabi samban ni. Di pala m-bala, hal ni ninkura bɛn be samban ni ka o yɛn teei ba yɛli kur shɛŋa din beni pa shɛli ka bɛ di tam bɛ yɛla n-yɛ ba ti be a sani. Ti bɔri ni ti yi chɛbisi ka yɛli ni ti kuli nya a ni pa shɛli a ni mali so ni a di zaŋ puhigu zaŋ taligi. ti ni yula kpanjɔɣu ŋɔ maa zuɣu.
Naam. M paɣ tuuli, ti nyɛla bɛn pɔi bɛn larigi sabili ka di yɛri fali vinnyaɣili tinim bɛn mali vinnyaɣili daŋ yi mala. Yaha! Ka yɛri ti ni tu ni ti niŋdi ninmɔɣu shɛm hal ti daŋ yi malila dunia zaa? Yaha! Ka teeri ti ni tinim bɛn nyɛ daŋkpamba Ka n nyɛ ninkuunsinima n-leei bukpahinim faya dibu zuɣu, n-leei sonima n-niŋdi tab baliyɔɣu, chɛliya ka ti chɛli, chɛliya ka ti kpaŋsira, ka sɔŋdi kpibisi n-nyɛhiri bɛ nini tam miri ka ti kɔrigi naa bili o ma nini ni, domi nandahima zuɣu salinsaa ŋun mali nimmɔhi, o gari wɔbigu ŋun doya gbera. M paɣa, sabili maa nyɛla din yi anfaani polo. N ni yɛn zaŋ kuɣiri shɛli ti n nyɛla ŋun ka gbubi ʒii ŋɔ zaa tiivi zuɣu Tamale Gumbiliya yili ka m puhi Gbewaa zuliya zaa, m puhi Nyahili zuliya zaa ni Namʒishɛli zuliya Naawuni chɛli ti zaɣ yini. Yaa ti niŋkura bɛn do duri, Naawuni lihim bɛ tila polo. Barinim bɛn be ashibiti ni, Naawuni tim ba, Naawuni vuun do ti maa bɛ zuɣu. Ka kana ti ŋmaari li dundɔŋ shɛli ni ŋɔ, n yab biɛŋla jilo ti mali puhiri suŋ n-tira Naawuni chɛli niŋkurilim, n-ti pahi n yab Adu yilinim zaa ni n yab Yishau yiŋnima. Di ba bahindi Mobiasco ŋun ŋmaari ti ka di paara na zaa tiibu zuɣu ni ŋun ŋun nyɛ kuɣulaŋ ka ʒii ŋɔ di paari sokam maa. Di ba bahindi ti bimbila bee nanu ŋɔ yɛli yolo naŋgbanyin laɣingu chaamani ŋun nyɛ Cash Money laɣirilana paai bini niŋ ti puu shili ka di paara na maa ni ŋun dihiri ti nachiinsi m-paai a ku nya biɛɣukam ti zaŋ binyɛrigu yina kpe ŋɔ ka so nyɛ n yɛla Dagbaŋ mini Asmok's Collections ŋuni n suhi ti nachin tɛri ɛɛh fukumsi ɛɛh ti ni kuli yɛli ŋɔ bɛ zaa ti mali puɣiri sɔŋ n tiri ba ka puhi bimbila Chimdalva yili nim zaa bimbila Dagbaŋ mini Ayɛn nim zaa n ti pahi Nanum Nantambo zuliya zaa ti pahiya Naawuni chɛli ninkurilim Naawuni chɛli kpamli Naawuni gaafara ti ni kuli pili ŋɔ ti pilimi maa ya din kanna di ka zaŋ buɣisi ŋɔ maa pɔi m bala. Popoi na be tooni. Ɛɛn a yi mali ti napindima ŋɔ. Ko ya ka ti chaŋ ti nya ni a yi paai ti popoi ŋɔ maa polo. Ɛɛn gba na zaŋ puri suŋ zaŋ ti Alahichi bini a yiŋnim zaasa ni bɔbili ka poi n mali a yiŋnim zaasa ni o kab zaasa yuuni ti ti ʒii ŋɔ. Yi bi niŋ suhupiɛlli pam bini nya ʒii ŋɔ maa tiibi zuɣu ti paɣi ya. Yi daadua puuni ʒii maa nya di yɛn niŋ nyɔvuli ka zaŋ a fahi ni ka ŋmali zaŋ n ti ya. Ni a yi paai ti n bakoi din kanna n-nyɛ ba. Ɛɛn ti yaan labina ba ti di pili yɛla ʒii ŋɔ piligu. Ka paya n-lan labina.
Niriba maa lan labinna. Lala. Bɛ ni yuli piligu maa niŋ ba nyaɣisim pam. M-bo. Ni suɣulana di che.
M-bo. Hal shɛba zami ni bala ka bɛ ba bo loori tiŋa. Lala. Ka n duhiri kani daa sani ka a ti zaŋ ma anfaani ba atira. Di pa taali. Di zuɣu di naai niŋ ka tari sahakam ti ku yɛn kandami. Lala n-nyɛ. Ka ti bɔhiri a ti bɔhina ti paya a labina. ka alaafee beni Ghana Dumai Ku puuni, dini ka ti yi yuli?
Naɣim, m paɣa, ʒi shɛli ti ni niŋdi ŋɔ maa di pahila ti lifanim ni yɛri ti fiisa bee di lahi be jihadi tɔbu. Jihadi tɔbu ka ti tuhiri maa, dama o yi ti be biɛhigu ni ka di kpaŋ shee Marsa Masaki niŋda bela bela ka ʒii din gahim kaman ŋɔ ti mali li pahiri biɛhigu maa ka di ti yi di zuɣu. Saba maa di kuli ŋmɛrila taba biɛɣu kam ti yi ti ku yɛn kana ŋɔ ʒiya shee saba maa kuli ŋmɛri taba di mɔɣu ni di yina di mɔɣu ni di yina to di zuɣu ti lɔri salo alikauli ni ti nyɛ VI bi niŋ halaka ka ti pa paagi a laɣiri din kanna ti pa yɛn yuli la shɛnli abu shɛnli.
Bilim ku saai ka a baŋ Dagbaŋ ni bɛ o. Ti mi ni shɛli ni nyɛla bini niŋ bɛ mɔɣu ni m-be yɔɣu ni, amaa ti mi o ŋmahingbana ni nyɛ shɛm ni bini wuhiri bɛ nyin kara ni tooi gbaai bɛ gbaai ŋɔ ka nya. A yi fuɣirila a nyina, gbaai ma ka nya, ka a yi fuɣirila a nuhi, bibigi n ka nya. Ni saha shɛli gɔrim yi ti niŋ tom yɔɣu ni. biŋkɔbiri sunsuuni, man shɛli ni nyɛla ŋun di din maŋ gbuɣima sunsuuni ka bi ka binyɛn niŋ shɛm. Jɛŋgbuna saɣiti ka gbuɣima saɣiti kundi ŋun bi minda m-pa naai gbuɣigu man shɛli li, a yi kuli yiŋa niriba ni galim ma.

ka yɛra ni saha ka bɛ a kpaŋ a maa ban di alahira dali kuliga apɔin zaŋ chaŋ a ni zuɣu asiba ka a gbaai ti ka di anfaani shɛli din be ni. Yaha! N yuli m-booni Dawuda Abdul Jalil ka sokoli booni ma Prince. O naba tibu ʒii nyɛ ʒiŋɔ dini n-yɛn niŋ kɔŋɔ saha. Bakuli shɛli din kanna ni a yi paai ti ni alaafee ka a palahi gbaai ti baŋ ŋɔ zuɣu ka di anfaani kam zaa sa din be ni n-yɛra tɛlivisa ŋɔ zuɣu zaa TV shɛli ni ka ti pun yɛn yuli n-yɛbiri tabisiri bɛ la anfaani be ʒii maa puuni kpaŋa maa ka a gbaagi